Mae'r sefyllfa presennol oherwydd Covid ac y cyfyngiadau sy'n dod efo hynna wedi wneud hi'n ofnadwy o anodd i bobl allu gadael y tŷ, gallu gweld eu teulu, ac mae'n anodd cadw cysylltiad hir dymor efo bobl felly ella bod pobl wedi colli cysylltiad efo ffrindiau fyswn nhw weld fel arfer. Mae'r cynllun Push to Talk, neu Pwyso i Siarad, yn gynllun rhwng Leader Gwynedd a Leader Môn a da ni'n gweithio ar y cyd efo Age Cymru ym Môn ag Adra yng Ngwynedd. Be ydy'r system ydy cyfle i unigolion sydd heb gael lawer o gysylltiad oherwydd cyfyngiadau Covid neu pobl sy'n byw ar ben ei hunain i allu cyfarfod bobl newydd mewn ffordd ddiogel heb hyd yn oed gorfod gadael y tŷ. Be 'di'r dechnoleg ydi app ar ffôn neu botwm yn y cartre a maen nhw'n gallu pwyso hwnnw a wedyn mae'r rhwydwaith yn cysylltu nhw efo unrhyw unigolyn arall sydd ar y rhwydwaith. Da ni'n gobeithio cael ugian o bobl ym Môn ac ugian yng Ngwynedd a jyst mae'n ffordd da o bobl gallu Cyfarfod pobl newydd mewn amser sydd fili reit anodd i wneud hynny.
Pan nath Menter Môn cysylltu i gofyn os oes Age Cymru Gwynedd y Môn efo diddordeb yn cymryd rhan yn cynllun Pwyso i Siarad, ond yn ei bendant yn awyddus iawn i gymryd rhan. E, da ni wedi bod ers tro hir yn cefnogi um, gymaint o bobl dros 50 yng Ngwynedd y Môn i um, cadw mewn cysylltiad efo'i gilydd a heneiddio'n dda ac o'n i'n meddwl bod hwn yn gyfle gwych yn wedig ers um, y pandemig mewn ffordd i gadw pobl mewn cysylltiad. Um, da ni wedi arfer efo chi cynnal digwyddiadau yma yn Bonewydd ac mewn gymaint o leoliadau gwahanol ac yn amlwg ar y funud mae lot mwy o bethau'n digwydd adra a ddim gymaint o gyfleoedd felly mae'n swnio dros cyfle gwych i gadw pobl mewn cysylltiad.
Nath o ddiddori fi oherwydd bod elfen o'r gwaith Dwi'n gweithio o ddydd i ddydd ydi gyda pobl bregus, pobl oedrannus. Mae'r pandemig wedi cael effaith sylweddol ar y canran yma o bobl sy'n byw yn ein stoc ni. Mae unigrwydd yn issue mawr. Does dim ffordd iddyn nhw gymdeithasu yn y mannau cymunedol ni fatha oedd cyn y pandemig. sy'n golygu bod rhaid ni feddwl am syniadau yym gwahanol i trio taclo'r issue 'ma. Felly un peth oedd yn rili apelio iddyn ni ar gyfer y prosiect yma oedd pa mor hawdd ydi o i bobl gellu neud cysylltiadau gyda pobl newydd o'u cartrefi nhw eu hunan a be' sy'n gysur hefyd ydi fydden nhw'n neud cysylltiadau efo pobl o Gwynedd a Môn felly pobl sy lleol iddyn nhw ac ella fydd efo yr un diddordebau neu ella pobl 'sa nhw byth wedi cyfarfod fel arall.
Felly ffordd mae'r dechnoleg yn gweithio ydy fydd unigolyn yn pwyso botwm a mae hynna wedyn yn cychwyn y broses o gysylltu. Wedyn mae'r galwad yn mynd allan a cysylltu bawb arall sydd ar y rhwydwaith. A gobeithio wedyn bod 'na rywun pen arall hefyd ffansi sgwrs ar un adeg, a dyna ni. Fydd y cynllun yma yn gynllun peilot chwe mis a'i gychwyn ar ddiwedd mis Tachwedd, a 'da ni'n gobeithio bod hwn yn gyfle i ni arbrofi i weld pa mor syml ydy'r ddechnoleg i ddefnyddio ac i weld os ydy o'n gwneud gwahaniaeth i'r unigolion 'ma sy'n defnyddio fo. Yym, da ni'n gobeithio os ydyw'n llwyddiannus wedyn gallu gynnig o i dod fwy o unigolion a jyst neud siŵr bod ni yn gallu dod dros yr her o unigrwydd sydd yn gwynebu lot o bobl yn enwedig ar hyn o bryd.